A pawb o ddifri o dan yr hael crasboeth yma. Pawb yn barod am rownd derfynol yr Indigo Prem. Llan yn ddyfri. A Iwan Hughes i gychwyn. Mae'n dros y top ddim o'r tro gyntaf gan Alun Rhys. Y bachwr o'r gwyr yn wreiddiol. Hughes, cyfle wrth ymosod. Y beno tu fewn. Warren i bylchu i bas arall i Rees. A dyna fo, y cais gyntaf o'r ornest gan Lee Rees. Dros 300 a hanner y gema i'r Porthwyn. A mae'r mewnwr Bethelwyrdd wedi ymestyn mantais yr ymwelwyr. Ac am gais arbennig! O, fe gyd yn dod o'r o'r llinell gyda Gyrdydd. Maen nhw wedi colli sawl llinell nawr, ond...
Yn ymestyn y bwlch, os di Meinad yn gallu llwyddo efo'i bedwarydd gic yn olynol. Mae yna Caerdydd dim, llan ymddyfri 16. Harrison James. Does that change main, Matt? Efo'i gynnig cyntaf o at y pyst. Yn pwyllo. Mae'n cymryd i amser.
Thanks, Wayne.
Gic pwysig gan James yn rhoi Caerdydd ar y sgorfwrdd. Bre'r ardaloedd cywir ar y car yn gwneud penderfyniad cywir i roi gic arni a roi ffeil nôl i, i Llanfyri. Wrth gwrs, 13 pwynt o wahaniaeth sydd yna, dau drosgais ydy hynny. Ond mae Warren wedi bylchu. Rhys nôl tu fewn, ydy'r mewnwr yn gallu sgorio'r ail. Lee Rhys wedi croesi ac ydy hynny wedi rhoi y gêm yn ei wely. Mae Llan yn Ryfri wedi ffrwydro yn yr eisteddle ac unwaith eto y bylchiad gan Adam, uh, gan Aaron Warren a Lee Rees yna i gwblhau y symudiad a'i ail gais. Wel, Aaron Warren, Panda maen nhw'n galw fe, symudodd e lot go iach na Panda fan'na. Oedd hi'n gais ardderchog, oedd ddim byd mlaen o hanner i hunan. Last feet.
Caerdydd efo meddiant prin, maen nhw'n teimlo O fewn hanner llan am ddyfrio am dyny Dewi Cross, Cross nôl tu fewn, oddi ar droed Pinches, mae dal yn fyw, os da gyfle fan hyn, mae gais i Jacob Lloyd, y tîm dyfarnu am edrych ar hon. A job gwych, hwn yw'r bas, a mae bant o'i gos. Ie, dwi'n yeah, bas yn ymlaen, mae, mae sy'n bas wael gan sy'n isel, ond mae Pinches yn, yn neud yn berffaith, mae'n ma cael ei droed iddi, ac So that clearly yeah. comes off his shin. Oedd hi'n bant wael dda. on an onside position. Oh, weithio ddim berffaith.
Okay, so wedyn trio leir yn gyrru. Right. Ie, yeah, diolch yn edrych i mi i fanna bod wedi cael fysydd, blaenau fysydd i'r bel. Ie, yeah, cais. Caerdydd, 15 metr i fynd at y llunell gais na i ddechrau mi ail nhw o'r dydd, y bel hir dros y top, ond darganfod Lloyd, Lloyd am y gornel, a mae'n drosodd. Time off.
I've got a knock on. It's a Ooh. knock on, gents.
A mae wedi cael ei tharo ymlaen. A dyna chi gymal i grynhoi dydd Caerdydd. Gwalla ei hunan yn gadael y pencampwyr presennol i lawr, ond mae yna bancampwyr newydd sbon, Llanymddyfri wedi ennill Uwch Gynghrair Cymru am y tro cynta' yn eu hanes, pencampwyr yr Indigo Prem. Y sgôr terfynol, Caerdydd wyth, Llanymddyfri 24.